Nihin ni thawngṭha biatawi ah kan i ruah ti dingmi cu minthan duh tukforhnak ti a si lai. Jesuh tukforhnak a innak hi ṭha tein kan zoh tikah minthan duh tukforhnak phun a si. Satan nih Jesuh Khrih a tukforh hi ṭha tein zoh ahcun phunthum in a lang. Cu hna cu rumnak, ti le rawl, ngeihnak, ser khawhnak, ti khawhnak, rumnak, pahnihnak ah minthannak, pathumnak ah nawlngeihnak tiin phunthum in kan hmuh khawh. Hi Jesuh nih a inmi tukforhnak phun hi nihin nang le kei zongah nifatin in kan tonmi tukforhnak phun a si. Hi nifatin kan tonmi tukforhnak phun a si ve caah nihin ni caan hin minthan duh tukforhnak timi he tlangtar in caan tlawmpal te caan la dingah ka rak in sawmmi hna cu a si. Tukforhnak hi mi kip nih kan tonmi a si. I kan ton dingmi zong a si mi cheukhat nih cun tukforhnak hi a hrial in hrial an i tim cun ton khawh lo khi ton lo khi an i zuam a ngah lo cucu vawlei cung kan nun chung popo ahcun kan thih hlan lo tukforhnak cu a tong ding hrimhrim khi kan si na duh zongah kan duh lo zongah a tong ding khi kan si hrial khawh a si lo cucaah cun tukforhnak cu zeitin dah kan tuah lai ti cun a teitu in kan tei kha a biapimi si cucaah tukforhnak tei khawhnak ding cu zumtu nun ah Pathian nih a kan duhpiakmi na nun ah aan halmi zong cu a si camipuai bantuk a si i camipuai cu kan on zong a herh cu camipuai cu kan on zong a herhmi kha si tukforhnak kan tei khawhnak ding ah Jesuh nih a rak chimmi a rak tonmi tukforhnak kha kan nih zong nih Jesuh nih a rak tei bantuk tein nihin chun hin kan tei khawhnak ding caah kan i zuam dingmi duhnak he ka rak chimmi a si. Hi tukforhnak hi Jesuh nih a rak in kanmah bantuk tein a rak in ti kha Hebrew dali cang hlei nganak ah kan hmuh. Kan tlangbawi ngan hi kanmah bantuk tein tukforhnak a rak ing vemi a si. Sihmanhsehlaw sualnak zeihmanh a tuah lomi a si a ti. Cucaah cun tukforhnak hi kan ton lai nain a teitu kan tei ding kha a biapimi a si. Pakhatnak a kan tukforhtu hi Satan a si. Satan hi zeirel lo ding phun daithlanh ding phun khi a si lo. Ṭih a nung taktakmi a si. Mithat lainawng a si. Johan dal riat cang sawmli le linak mifir le dami a si. Johan dal hra cang hra chindeih bangin miseh awkah a vakmi a si. Peter kuat khat dal nga cang riat. Cu Satan cu khuazei in dah a rat ti ahcun hmuh khawhmi thil in a ra cun na mit hmuh khawhnak na kut tongh khawhnak tonghtham khawhnak thilri in a ra cu lawng si loin na hna theih khawhnak in a ra. A ti a nung bikmi cu na thinlung chung zong in a ra i an uk an control khawh dih na tuah dingmi vialte kha Satan nih an tuahter khawh dih i an uk khawh dih ti a nung Peter nih lamkaltu del nga cang thumnak ah Ananias sinah a timi cu Ananias zeicahdah Satan cu na lung kha na ukter pate ti a nung tuk Cucaah cun Pathian nih Genesis dal thum cang khatnak ah Bawipa Pathian nih a sermi thil saram vialte lakah rul hi a zer bik si te. Satan nih a zer bik zer timi cu a hruh si lo mu. Ngian Laimi nih cun kawl ngian a ngei an te. Kawl ngian an ngei te. Cu zernak timi cu lihchim thawnnak, mihlennak a si. Cucu Jesuh Khrih kha fim zer ngai tein Satan nih a rak hlennak kha kan hmuh i cuchung cun tuni zongah lesson cawnnak nei dingah an sawm hna. A pakhatnak a rumnak. Jesuh nih hin ni sawm li rawl a ei ti lo a pawtam tuk cang. A zer takmi Satan nih cun zeindah tukforh te cun rawl bak in a tukforh ko. Hi lung hi changreu ah canter ti kha si. Rawl ei awk a ngei lomi tampi an um i cu rawl a ngei khotu lung hmanh kha changreu ah a canter khotu timi a sullam cu rawl a pe khotu mu rawl a chuahter khotu ti kha a si nihin kan chan ahcun cucu zeidah a si ticun mirum rumnak a si tangka a si chawva a si rawl ngei lomi tampi an um lio ah rawl a ngei khotu rawl a hmaika aa hun khotu phang lo tein ei dik a nei zungzal tu rumnak Ni nia nang le kei ni rumnak cu nifatin chun he zan he biatak tein rian kan ṭuan tangka kan kawl i kan kawl lengmangmi cu cu rumnak te cu a si pawcawmnak a si. Cucu rumnak tangka cu nihin a tukforhnak ngan bik kan tonmi a si. Ningcang loin tangka kawlnak kan tuah, ningcang loin tangka hmuhnak kan tuah, online na phunphun in uh, hekka pawl uh, mi fear damiah nih tampi uh, fear nak a phunphun a um kanmah laimi chung zong in australia ta chun nak ah kanmah uh, laimi chung zong in uh, zei kan ti lai fir ah fir aa huahmi tampi an um. Zeiruangah ti cun ningcang loin tangka hmuh kan duh ca khan si. Cucu Satan rap a si. Satan tukforhnak a si. Cu bantuk tukforhnak kan ton poah ah Jesuh bia he kan zoh ding a si. Jesuh nih Satan a lehmi cu minung nunnak hi rawl lawng in a si lo a ti. Cun Jesuh nih a timi cu hi kongah mi pakhatkhat cu vawlei hi a ningpi in co ko hmanh seh law a nunnak a sungh ṭung ahcun zeital aa miak? A miak lo. Miak hlah a ti. Makdal riat cang sawm thum le cang rukam haka ate. Cucaah cun hi tukforhnak na in a si cun nunnak rawl lawng a si lo timi Jesuh bia te kha na mitthlam cuang dingah kan sawm hna. A pahnihnak ah Satan nih Jesuh a tukforhnak he zeidang si loin minthannak in a si. Jesuh kha Jerusalem biakinn tlang parplek ah khan a kalpi. Cu a kalpi tikah khan a sang ngai cu lio Jerusalem khua inn sang bik cu Jerusalem biak ni si atu kan mah Melbourne i inn sang pipi a umnak public kha si lo Jerusalem biakinn kha a sang bik si inn dang sang pipi um lo cu acun na zuang lai e Pathian vancungmi ni pei an in cawi lai na kut na ke i hliam lo kiak lo ten na um lai cu ti si cucu zuan timi cu Jesuh nih a tuah khawh taktak dingmi a si hnga. Nain Satan nih a fialmi si. A tuah Jesuh nih a tuah ahcun a min a thang bak lai. Jerusalem khuami dihlak sinah mah bia cu a thang lai. Jesuh kha a phaw phiu la taktak lai. Minta bantuk si lai. Superman bantuk si lai. Sihmanhsehlaw Jesuh nih cu bantuk ningcang lo i minthan duhnak kawlnak kha Jesuh nih zeitik hmanh ah aa thim bal lomi a si. Pathian hneksak ah a ruahmi a si. Hi cucah cun aika hin nihin ni zongah cu minthan duhnak tukforhnak cu kan ton cuahmah mi a si. Vawlei dihlak nih kan ton mi a si. Mi cheukhat cu minthan duh ah silamai Langh lo dingmi a lang dengdeng in thil hruknak thil hna kan i hruk. Cun a phunphun in a kan i sersiam. A phunphun in ca kan ṭial. A phunphun in khin minthan duhnak kha kawl cio a si. Video clip ka zohmi cu pakhat cu pakhat pa cu minthan duh a rul bak kha a hring in a ei. Ha, million tampi nih an zoh an share ve ko. Ei cuticun minthan duhnak dingah lam tampi kha kan i kawl cio. Facebook ah like tampi hmuh kan i zuam i kan post mi paoh kha like pazet dah ka ngah cang ti kha kan kawl salamai lungrethei ngai in kan ih lai tiang zongah kan bi ta lengmang cu lawng si loin share pazet dah ka hmuh comment pazet dah um cang ti kha nifatin kan check cu cu zeidah a sullam si ticun minthannak kan kawl si A ngaingai cun na hmanthlak na post in like pakhat hmanh a um lo ahkhan i lawmh nun kha cawng ve. Comment pakhat hmanh um lo, share pakhat hmanh a um lo khan i lawmh nun kha cawn ding khi si. I ka chim duhmi cu vawlei cungah hin hi tukforhnak hla duhnak minthan duhnak tukforhnak hi kan tonmi a si. A ruang cu Satan nih kan duhmi a si kha a theih caah hi kan duhmi te khan a kan tukforh tawnnak a si. Jesuh nih Na Bawipa na Pathian cu hneksak hlah a ti. Satan nih a kan tukforhmi rap ahhin kan tei khawh nakhnga i zuam seh. A pathumnak ah nawlngeihnak hi si. Jesuh nih cun Satan kha tlang nga sang a kaipi ram vialte vawleicung ram dihlak kha a piah. Cu a piah a dih hnuah khan nawl ngeihnak a hi vialte he na khuk na bil na ka biak ahcun hi vialte he kan pek lai ti si cucu power si nawl ngeihnak a si cucaah cun cucu Jesuh nih Jesuh tukforhnak a innak kha si nihin ni hin kan nih kan nang le ke zong zumtu tampi zong thutdan nawl ngeihnak tukforhnak tampi kan ing MP kan i cu ruangah u le nau chuak khat mi zong i huat dih a si khokhat le khokhat chung khat slo rual chan zong i huat dih a si peng le tlang hmanh i huat dih a si thutdan ruangah hin tukforhnak fakpi kan ing vawlei cungah politic hi a thutdan i cuhnak a si cucu a thur ngai ngai mi a a si. I cucaah cun thutdan i cuh hi tukforhnak lakah kan ton cuahmahmi a si. Khrihfabu ah community ah Laimi kan umnak poah hi thutdan ruangah hin Khrihfabu kan i nuam lo he community kan i nuam lo he nan umnak cio kan i nuamh lonak a ruang cu thutdan ruangah a si. Keimah nih cucu ka thlen, keimah nih cucu ka tuah timi nawlngeihnak tukforhnak a si Satan nih hi tukforh uh, Jesuh nih hi Satan nih hi bantuk in a tukforh tikah Satan va kal cang a ti nihin ni nang le ke zongah hi tukforhnak he tei khawh ding in sawm kan duh hna a donghnak a tukforhnak kan tei khawhnak hnga ding caah Jesuh tukforh Jesuh nunning in thil panga te hin kan hman a si cun kan tei khawh hrimhrim lai ti kha sawm kan duh hna cu thil panga hna cu number one pakhatnak ah Pathian he umṭinak Jesuh Khrih he ni sawm li thiang thlarau he umṭi i cu lawng cu lawng si loin midang he cawnpiaknak a neih tik zongah midang a cawnpiak hna zongah mi tampi an um i rawl uh, mizaw tampi damter ding a um ko nain Jesuh nih cun Pathian he a pa Pathian sinah thlacamnak caan kha a hman lengmang cucu kan hnu le nizan ti ni kan rak chim cang mi ka si Pathian he umpinak caan hmang zungzal a pahnihnak ah na hlawh a tlin caan poah ah tukforh nak caah timhcia tein um ve Jesuh cu tipilnak a hun in bakte Pathian nih hi hi keimah fapa a si a cung ah ka lung a tling tiah fehternak bakha a hung um chun cun a cu le cangka cun tukforhnak a ing colh ve teinak na hmuh dih le cangka in min thannak min thatnak na hmuh de cangka in tukforhnak dai in a ra colh kho timi ka timcia tein na um lai pathumnak ah thlarau in khat Jesuh nih tukforhnak a teinak cu thlarau in a khat in ni sawmli chung thiang thlarau he caan a hmannak in rawl a ulhnak in thlarau in a khatnak in tukforhnak a tei khawhnak he a si a palinak ah Pathian bia cu na hriamnam ah ser Jesuh nih tukforhnak a teinak a ruang cu a pathum tein a pathum a phunthum tein Pathian riam kha a vainam ah aa ser i cu te tukforhnak cu tei khawhnak a si. A pakhat a panganak le a donghnak ah tukforhnak cu a dih lo caah daithlang hlah, daithlang hrimhrim hlah. Atu in a tonmi tukforhnak a dihnak si lo tikah thei zungzal. Luka dal dal li cang he thumnak ah ka vun rel ta lai. Khuachia nih Jesuh cu a phunphun in a tukforh dih hnuah caan tlawmpal chung cu a kaltak a si. Caan tlawmpal chung a si. Nangmah le keimah zong tukforhnak a ra khomi si caah timhcia tein kan um daithlang loin kan um zungzal a herh ti kha hika hmun ah chim ka duh a donghnak bik te ah ngakchia nu te hi cawnpiaknak an kainak an siapa nih bia a hal an te Satan nih hin an tukforh bal maw ti kha a hal an te cu ngakchia te nih cun a lehmi cu a ka tukforh bal a ti zeitindah an tukforh bal a ti ka thinlung innka kha Satan nih a rak king popo ah Jesuh kha innka ah vun ka kalpiak tiah ka ti i innka kha a va kal tikah Satan nih khan Jesuh a hmuh le cangka in a, a tli lengmang i a ti. Ninia kan tonmi tukforhnak tampi a um lai. Cu tukforhnak cu kan tluk nakhnga lo caah Jesuh kha kan thinlung in ka cawngtu ah chia hna u sih law tukforhnak ka tei khawh i zuam hna u sih ti kha sawm kan duhmi hna cu a si. Bawipa Pathian nih in umpi hna seh, a thiang thlarau in ṭhawnnak in pe hna seh law nan cungah tukforhnak vialte he a tei khotu si hram ko u tiah saduhthahnak he nan di.